Сагайдар ахӕм музыкалон инструменты зӕлтӕ дӕ ахӕссысты, сывзӕрын дӕм кӕндзысты тынг рӕсугъд ӕнкъарӕнтӕ ӕмӕ дӕ цӕргӕсау атӕхын кӕндзысты нӕ Ирыстоны рӕсугъддӕр кӕмтты. Бузныг. О, Хуыцау, цӕй кой та кӕныс, Лада? Олега дӕр, ӕвӕццӕгӕн, нӕ зоны, мах раджы уыдыстӕм, рӕстдзинад нын уыдис ссыд хохы цъуппмӕ йӕ нӕуӕдз азы фӕдыл, ӕмӕ уым уыдыстӕм ӕвдисӕнтӕ. Ӕз ӕвдисӕн, Аслан та куыд се мкусӕг, афтӕ. Ӕмӕ дзы бацӕттӕ кодтам ӕрмӕг. Паспортный стол дын исчи кусы? Цӕмӕ дӕ хъӕуы? Нӕуӕдз фондз азыл ссыххӕст. Мӕ хӕдзар, мӕ мӕцӕлтӕ мӕхи.

хуызӕн ам баззайон. Ома уый хорзӕхджынтӕ мӕнӕ дӕ бирӕтӕ ме нхъӕлмӕ кӕсынц, раз сӕгъӕнӕ ай фондз минуты, тынгдӕр бахӕццӕ уыдзысты дондармӕ. Ацӕудзыстӕм. Мӕ чи стам дӕ хӕстӕджыты? Рашӕн сӕ радзурдзӕн сомбал. Ома уӕд мӕн ӕртӕ кӕрбдал калд, дӕлӕ, дӕлӕ, дӕлӕ, дӕлӕ мӕ мӕгӕсгӕ ӕрбацӕуынц. Рӕсугъд ӕма цӕхӕртӕ калгӕ айнӕг къӕдзӕхтӕм кӕсгӕ цыбыр рӕстӕгмӕ балӕууыдыстӕм цъайы. Ам рӕсинады кусджытимӕ ӕрбынат кодтам Баситы хӕдзары ӕмӕ уый фӕстӕ араст стӕм, цӕвиттон, цӕй номыл ссыдыстӕм, уый фӕдыл. Ахастам газет «Рӕсинады тырыса» Хажиты хохы цъупмӕ. Иутӕ размӕ тырнгӕй сфӕнд кодтой хохмӕ ӕмӕ ӕз дӕр араст дӕн сӕ фӕдыл. Цӕхгӕр ӕмӕ зынвӕндаг иу адӕймаджы дӕр нӕ баурӕдта, разӕнгард нӕ кодта газет «Росинады» кадджын хистӕртӕй иу Тохсырты Къоста. Кусы дзы ӕртын дыууӕ азы. Газеткӕсты зонгӕ кӕны нӕ алӕмӕты ӕрдзимӕ, фыссы экологийы уавӕрыл. Ӕрдзы хъӕбысмӕ кӕй рацыдыстӕм, уый мӕнӕ хӕхбӕстӕ, алӕмӕты рӕсугъд бынат ӕмӕ

Чи зоны, уӕд Эвересты цъупп нӕу, фӕлӕ махӕн ахсджиаг у, мӕнмӕ цы нысаны тыххӕй раздыстӕм, уый нӕ размӕ хуыдта, ӕнцондӕр нын нӕ уыди, цас спортсментӕ ма стӕм, фӕлӕ уӕддӕр схызтыстӕм рӕстдзинады Зӕрдиагӕй схызтыстӕм. Тынг ӕхсызгонӕй, тынг рӕсугъд у Ирыстоны ӕрдз. Фӕлӕ ӕрмӕст уӕлӕмӕсхизгӕ бамбӕрстон ме мбал амонӕг Касаты Аслӕнбег мыл хинӕй кӕй рацыд, цалы ма мах хӕрды цыдыстӕм, уӕдмӕ уый, Баскаты Уырызмӕг, Касаты Батрадз ӕмӕ газеты редактор Битарты Маринӕимӕ иувӕрсты сабыргай ссыдысты. Аслан, сахат ӕмӕ рдӕг ӕмӕ цал метр сыстӕм схъӕр? Сахатмӕ рдӕгмӕ схӕццӕ стӕм иу мин ӕмӕ ӕртӕсӕдӕ фӕндзай метры денджызы ӕмвӕзады уӕле. Зӕгъ-ма, мах ссыдыстӕм Тыбыры фермер, ды та афтӕ цӕмӕ сты? Уымӕн ӕмӕ ӕз ацы фӕндӕгтӕ зонын ӕмӕ мӕнӕ ӕнцондӕр ис афтӕ фӕрсмӕ ацӕуын, фӕлӕ хатон горӕттӕгтӕ не сты горӕттӕгтӕ мӕ зӕнгӕццыл се уӕнгтӕ айвазой. Уӕнгтӕ айвазын хорз у, фӕлӕ цы зӕгъынмӕ хъавыдысты газеты кусджытӕ Сатыры са цъупмӕ кӕй схастой, уымӕй. Мин фарасӕдӕ дыууын ӕртыккӕгӕм азы йын Гӕдиаты Цомахъ ӕмӕ Брытъиаты Цӕрай куыд сӕвӕрдтой бындур, афтӕ йын уый фӕстӕ алы азты, рдӕбон куыд загътон, афтӕ кӕд дуг ивӕнтӕ кодта, уӕддӕр ын йӕ тырыса хастой Ирыстоны разагъды лӕгтӕ. Юбилеймӕ баст бирӕ мадзӕлттӕ ис, ӕмӕ абоны мадзалӕн та йӕ нысан у уый, ӕмӕ рӕстдзинады тырыса суӕд ирон ӕвзаг, культурӕ ӕмӕ ӕгъдауы символ. Ӕмӕ Хазиаты Цъупп куыд ӕнусон у, афтӕ ӕнусон уӕд мадӕлон зылангон ӕвзаг, нӕ фӕрнджын ӕгъдӕуттӕ, нӕ ӕвидигӕ культурӕ. ӕмӕ Ирыстоны фӕлтӕртӕ фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ хистӕртӕн кад кӕнгӕйӕ, сӕрыстырӕй фарнимӕ уыцы тырыса хӕссӕт. Нырком уӕлдӕф фӕлӕууы Рӕстдзинад-ы тырыса йӕ уылӕнты та газеты курдиатджындӕр адӕмы сфӕлдыстад хӕсгӕйӕ. De chwreten tei roi, od ar ei siom yn chorsa, ma war siom ar Ранкишам Ладзина, Амарафышам Кастина! Валлайы замана балц уыдис рӕсинат. Цы нӕ хоныс, цы? Махӕн нӕ балц ныр нӕуӕд сфондз азы цӕуы ӕмӕ ӕз афтӕ зӕгъым ӕмӕ иуӕй бӕрц адӕмимӕ ӕмдзу кӕндзыстӕм. Хуыцау зӕгъӕд! Уыл махӕн дӕр нӕ программӕ кӕронмӕ ӕрхӕццӕ ӕмӕ уын нӕ зӕрдӕ зӕгъы, цӕмӕй уӕ царды фӕндаг уӕ фарсмӕ цӕуой хорз адӕм. Ӕмӕ цӕмӕй ӕрмӕстдӕр мӕнӕ мах рӕстдзинадимӕ куыд схӕссыстӕм бӕрзӕндтӕм, афтӕ бӕрзӕндтӕм куыд хизат.